Sala hezar û neh sed û şêst û heştan rojnamevanekî telefîzyona Swêdê ku bi eslê xwe Kurwatî ye, hinek zanyarî di derbarê Kurdan de peyda dike û biryara xwe dide ku biçe Kurdistanê. Di derbarê jiyana Kurdan û şoreşa Eylûlê de rêportajan amade bike û li Ewropa belav bike.

ku karmendê televîzyona Swêdî bû, dest ji karê xwe berde, dest ji jiyana aram û xweş li Swêdê berde û berê xwe bide welatên dûr, jiyana zehmet û tije metirsîn. Berê xwe bide welatên biyanî, zimanên nenas, kulturên ciyawaz û navendên şer. Väldigt viktig del av mina livserfarenheter som har präglat mig väldigt mycket. Jag kan, jag kanske glömma. Beşekî zor li ezmûnî jiyanî min legel kurdekan bû. Min seferm bo zor li welatanî cîhan kirduwa. Belam cegey ewan weg ewey ki cegay kurd û kurdistan li dilim da mawa, nemawa. Têkelawî min legel kurd û kurdistan tenya be mebestî kar nebû. Belkû hest û jiyan bû. Keyf û xoşî û xemjînî bû. Min ew xebat û têkoşanî ewan im legel xom dabeş kirt. Xwardin û bêxewî. Kurd û Kurdistan bû bi beşek le jiyanî min. Lew kateş de min li ser ew bawere bûm ke rojek dê Kurd be mafe rewakanî xwî bigat û eweş im dizanî ke azadî û serbexoyî tenya xewin niye. Wênegerekî ciwan ku bê viyana xwe welatê xwe Kroatya bi cê dihêle, hêlan dike ta digihêje Swêdê.

Her boyê pêkewa hatîne Swîd û lêre mayenewe û peşîman nîm le wey lêre mawemetewa. Ji ber ku bi xwe li welatekî çiyayî jî dayik bûye, zehmetiyên jiyanê dîtine, birçîbûn, serma, bêxewî, tirs û şer dîtiye û ji wir jî koçber bûye. Doktor Selahedîn Raskeldî yê ku sala hezar û neh sed û çel û heştan hatibû Swêdê, Pirtûkek di derbarê jiyana Kurdan de nivîsîbû. Ew pirtûk dikeve nav destê Maîstrovic û têkiliyên wî li Swêdê bi ciwanên Kurd re têne girêdan û hinek zanyarî li ser Kurdan werdigire. Nîzdex sed û şeş û şî kom ut en bûk.

Û ev dostaniya me digel Nîkola de bû sebebê ku înteresekî zêde nîşan bide ku hera Kurdistanê, hera Kurdistana Iraqê û nav şoreşê û wê çaxê jî me gişa danûstandina me gelek baş bû digel Seroktiya Şoreş û Hevalê Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê Doktor Mehmûd carekê hatibû vira. Kak Esmat Şerîf bi navê Şoreşê hatibû vira û komîtak swîdî jî hebû ji xwe re digot Svenska Kurdkommittén yanî komîta swîdî ji bo kurdan ku di sala şêst û sîya de hatibû damezrandin. Ulufge Tanberî wê çaxê serokê wê bû. Lê berî wî Madam Myrtha Hanson seroktiya ewê dikir, diger rehmetiyê Doktor Selahaddîn Rastgeldî ji Kurdistana Tirkiya ku doktor bû di sala çil û heşta de hatibû Swêdê û sala şeş û şeş çû çû Kurdistanê û kitêbek jî li ser Kurdan nivîsand ku bi Swêdî belav bû. E, ji ber wê ya Nîkola êdî pir bi xwastekî bihêz dawa li me kir ku em alîkariya wî bikin û ew bû ku e, min û kak Çemal Alemdar me danûstandin bi Doktor Mehmûd re kir û bi hinek e, kesê dî di nav şoreşê de û me karî bû ku em bi rêya Bi rêya Îranê wê bişînin Kurdistana Iraqê. Ew ku tê bîra min. Nîkola dixwaze ji Swêd derkeve û berê xwe bide cîhanê. Bawerî li bawî heye lê hîn xurtir dibe ku bi objektîfa kamêraya xwe dikare gelek karên pîroz bike. Dikare bibe peyamberê gelên bindest bo civaka miletan. Dikare

Bi otomobîla xwe ya taybet, Nîkola Maîstrovîç û du hevkarên wî yên Swîdî sala hezar û neh sed û şêst û heşt an berê xwe didin Kurdistanê, ji bo hinek alî ji jiyana Kurdan a rojane bibînin û bikaribin li ser rewşa Şoreşa Kurdistanê bo xwe wêneyekê dirust bikin û wê wêneyê bigihînine dezgehên ragihandinê û raya giştî ya cîhanê. Nîkola Maîstrovîç û hevalên wî, dê di Bakurê Kurdistanê re derbasî Êranê bibin û ji wir biçine Başûrê Kurdistanê. Lê ji bo dîtin û berhevkirina zanyariyan di derbarê binpêkirina mafên bingehî yên Kurdan de li Bakurê Kurdistanê çewisandin bi çavê serê xwe dîtin. Also, Oktevî, This morning on.

Min ew kate têgihiştim ke siyasetî dewletî Tirkiye li beramber kurdekan de hîc negorawo û baştir nebû. Nikola Mejstroviç û hevalên wî digihêjin Tehranê, serdana balyozxaneya Swêdê dikin, armanca serdana xwe ji wan re aşkere dikin, otombîla xwe li ba wan dihêlin û hewl didin ku têkiliyan bi nûnerê partiyê re deynin ji bo ku di riya wan re biçine Kurdistanê.

Diyar e pêm wabê neyêwêrabû ke xwê pişanî ême bidat. Duayê dû hefte telefonim bo Cemal Alemdar kirt ke ew nawnîşanîkî dîkey pê dam. Katê çûyne ewê zorî pê neçû ke bi rêz min gorî hate ewê. Piştî maweyekê li Tehranê têkiliyên wan serrast dibin û dibine mêvanê xanima Serokê Komara Kurdistanê Qazî Mihemed.

Piştî vê hevdîtinê otomobîla xwe li wir dihêlin, Nikola Maîstroviç û hevalên wî yên Swêdî li gel rêberên xwe li otomobîlekê siwar dibin û berê xwe didine Hacî Omeran. Di dêvî Fürst kommt til de Hacî Omeran.

Ridênî Taşraw bû. Ew centlemenekî Kurd bû. Ev yekem serdana Nîkola Maîstroviç bû. Di vê serdanê de xwestibû zanistên xwe yên tîyorî ji pirtûkan û ji xwendevanên Kurd li Swêdê di derbarê Şoreşa Eylûlê de û her wiha di derbarê jiyana rojane li Başûrê Kurdistanê de, rastiya jiyanê bi şoreşê re, bi pêşmergeyan re, û bi xelkê Kurdistanê re di praktîkê de bibîne. Asteya piştgiriya xelkê ji şoreşê re bi çavê serê xwe bibîne, demeke baş di nav van de be û bi kamereya xwe van tiştan tomar bike. Qet bawer nedikir ku şoreşekî welê fireh û pêşketî li Kurdistanê hebe. Me zêdetir xwest ku em bi wî rengî bizanibin ku şoreş di çi astî de ye. û çiqasî di nav xelkê de xweşewîst e û çiqasî berfireh e. Ya dî bi riya wan em karibin êdî bername li li dinyê li welatê din jî bê belavkirin. Lê Nîkola Guçû ez wa bizanim di dema şerê hindrên de bû. Ew dem baş nayê bîra min lê vegeriya tevî li wir e pêşmerge ew baş gerandin û li hemû herêma Kurdistanê geriya û bi gelek şer dîtin heta deştê Hewlêrê jî ew birbûn. Kolûra Fars Bawa nas kiribû. Gi vegeriya hinek interview jî kiribûn digel Serok Berzanî de û digel Seroktiya Şoreşê de bi rengekî pir germ bû dostê miletê Kurd. Û ji ber wê ya jî tim dixwest ku carekî din biçe. Giva ger ya bêguman digel me de êdî film nîşanî me didan û pir bi germî û em bûn dostê gelek nêzîk digel wan hevalê kurdê Gulvira de bi taybetî digel kak Cemal Alemdar û min de û em têkelî hev bûn yanî bi rengekî şexsî jî em gelekî têkel bûn gelekî serdana hevdût kir. Êdî paş wê hep û dostekî gelî kî nêzîkê miletê Kurd li her demekê yanî diçû her ciyekî behsa Kurda dikir, piştîvaniya Kurda dikir, behsa şoreşê dikir. Piştî ku digihêje Hacî Omer an gelek pê naçê ta ku serokê şoreşa Eylûlê Mustafa Barzanî dişîne pey wî.

Qonaxî dûam pêm waya seretayê hefta û çar bû ke şer bû li lutkê agirbaran bû. Ew legel refîqa şikeyî hatbûn dîsan hate Radyo Dencî Kurdistan. Wa mirov ke bîr deka to lew kameraman û lew rojnamenûsaneyî lewan serdemî sext û dijwar de dihatine Kurdistan

Mirov dostane neban ke li Ewropa wa deyan sinûriyan debrî û xoşiyan tûsî deyan xeter de ket bo ewê bên li Kurdistan wêneyê pêşmerge bigrin û bi flîm çalakikanî pêşmerge nîşanî xelk bidin li derewe bo wê îspat kin ke li Iraqekî Dîktator de li Iraqekî pir li zilm û stem de gelekî jêrdestê ye bi navê gelî Kurdistan rapirîn we û dawayê mafikanê xwe dikin. Di vê serdanê de Nîkola Maîstroviç gelek caran li gel Îdrîs Barzanî, Doktor Mehmûd Osman û kesayetiyên din yên di şoreşê de civiyabûn. Serokatiya Şoreşê hemû asankarî bo Nîkola Maîstrovîç peyda kiribûn ji bo ku armanca serdana wî cêbicê bibe. Nîkola Maîstrovîç bi kurdan re jiyana rojane kir, bi xemgîniya wan re xemgîn bû, bi giriyê wan re giriya û di şahiyên kurdan de bi wan re şabû.

Ke hemû piyaw bûyn û Roland û Pêlêj bûn legel pêşmergekan Şayî û Dîlan Mancê re. Nîkola Maîstrovîc ji nêzîk va şopand ku Kurd bi biryarên azadiyê bi dest xin. Wî şopand bê Kurd çend amade ne ku jiyana xwe ji welatê xwe re bikine qurbanî. Amade ne bimirin ji bo jiyanê.

Mirov be dilî bije xweşe ya birakan bimre bo xwe û berzê welatê.

û gel piştgiriya şoreşê dike. Xelk karê xwe yê rojane dike, pêşmerge şoreşê bi rê ve dibin, zarok diçin dibîstanan yan ku dibîstan nebin, ew li ber dîwaran û herdem di bin metirsîna bombebarankirinê de xwendina xwe dikin û li gor îmkanên wê çaxê jî sîstemeke dadweriyê hebû. Herçî rast e lem qeziye de ew e alem. Dro nakim. Baş.

Lew serdeme de û lew barodoxê ew kate de bo mirov cegê şanazî bû ke hindêk dam û dezgah heye. Mirov detwanê qisey dilê xwey bikat û parêzgarî li xwey bika. Di wê rewşa xirab de çawa mirov dikarî zarokan bişîne dibistanê? Çawa proseya fêrkirinê dikare bi rêve biçe? Gava ku mirov herdem

Zor bom giring e bizanim ke mirov çon detwanê li barodoxekî awa de proseyî xwendin berêw bibet. Min delêm ew mindal û mamostayanî ke ew kate qareman bûn ew mindalane êsta ji li ber çaw min û dilim boyan diêşê. Nikola Maistrovic gelek caran serdana Kurdistanê kiriye, di her serdanekê de pir caran nêzikî mirinê bûye. Lê qet nehatiye serê wî ku paş ve vegerê.

Rewşên xeternak yên ku Nikola Maîstrovic tê re derbas bûbû, dihiştin ku filmgirtin di nav şoreşê de ji bo wî ne tenê erkekî pîşeyî bû. Wî xwe hest dikir ku beşek ji vê şoreşê ye. Gala la Hade Domenkanun Anteerkraft.

Di vê serdanê de wa lê hatibû ku Nîkola Maîstrovîç di nîva şoreşê de be, di şahiyên kurdan de kêfxweş bibe, di şikestinên wan de xemgîn bibe û bi giriyê wan re bigirî. Komrê Hogan man kom. Li ber çawa ma o katî ke piyawek hatibû termî kurekî bibatewa. Kurekeyan kuştibû. Termekeyan firê dabû. Ta êsaj ew dîmene li ber çawa ma.

Tîma Nikola Maîstrovîç bi du otomobîlan didine peywan, peyamnêrekî Swêdî, wênegirekî Îngilizî û Maîstrovîç di otomobîlekê de bûn û diya din de pêşmerge bûn. Digihêjin newalekê dê rûbarê bibirin û otomobîla wan di nîva rûbarê de vedimire. Bi lez û bez otomobîla xwe pêdixin û rûbarê dibirin. Lê ji gelek aliyan ve dibine armanca gulebaranê.

Di heman serdanê de Nîkola Maîstrovîç Farisbawa dinase û bûyî re li gelek deverên Kurdistanê digere. Hêzên rejîma Iraqê li dûrûbera Kerkûkê bi cîkirî bûn û nêzîkbûn ji wan deran cihê metirsînên mezin bû.

Min wênişm li bîrenewtekanî Kerkûk girt. Di vê serdanê de yek ji wan aliyên ku Nîkola Maîstroviç ronak kiribû, ew bû bê çawa pêşmergeyan bi xwe û bi alavên xwe yên neh de pêşketî narincok çêdikirin.

Karê dezgeha ragihandinê ya şoreşê bilind dihate nirxandin û bi taybet karê Radyo Şoreşê, Radyo,

Di dîroka tevgera rêzgarîxwaza gelê Kurdistanê de gelek caran kesên dilsoz peyda bûne û xizmetên bêhempa ji doza Kurd re kirine. Berî çil û pênc salan Nîkola Maîstrowîç diviya Kurdan ji nêzîk ve binase û jiyan û şoreşa Kurdan bi cîhanê di riya kamereya xwe re bide nasîn. Lê piştî serdana yekem, Ku bi Kurdan re rabû û rûnişt, bi Kurdan re dilxweş û xemgîn bû, bi pêşmergeyan re tûşî êrîşên dijmin û carine nêzîkî mirinê bû, Nîkola Maîstrovîç xwe hest kir ku ew êdî beşek e ji tevgerê û ji ber wê jî Maîstrovîç gelek carên din serdana Kurdistanê kir. him ji bo karê ragihandinê û him jî ji bo piştgiriya şoreşê bi gelek cureyên din. Di xebata xwe ya dirêj di nav Kurdan de erşîva serpêhatiyên Kurdistanê dewlemendtir kir. Nikola Maystrovic dîrokeke zindî ye.